Erokamano ahinya nyikwa Ramoga Jwang' tielo machielo mar bende ng'e jathum mari e chenro ni bende biro ni kanyo endi chieng' juma ka juma kibro kelni kod Anna Jwang' Junior ma bende tayo i kanyo endi kokale wang' liech mari mi ero mar AJ TV kata bende AJ Media mano CEO kanyo endi maloso kodi gi kinde ni endi kawuono eh, mondo bende wago mbaka ka indi gachiel kuom bende wuod Luo ma seche moko osebedo ka uneno Osebedo kotimo tich maber ahinya kanyo endi e laeno endi mage duto mag tudruok kochakore Facebook, TikTok, eh, YouTube koda kamago eki ma moko. Arwaki ni machiegni kaendi bed thuolo mondo bende ine kaendi picha ma bende abiro keloni achiel kachiel kowuok Luo dala kocha chande kama bende waromo kod bende jagono ma osebedo ka mi nyiero matamre kod nono. Arwaki ni machiegni kanyinga en Ajwang' Junior. Aha, kaka pile kanyo endi maendi en AJ TV kama bende wang'iyo jo- e chenro mar jothumbe magwa kaendi en biro mana nyisowa kichako mapiyo nyingi owuon gi kama iaye nyinga idwa nyinga mane ing'e ni nitiere nyinga idi to gi Nying ma social media. Mm, oyieni mondo inyiso nyingi go duto te ka inyalo nyiso mari no endi mabende mar oledhi mar mbui kae to bende inyiso mano endi manie ID mari. Mm, mara mantiere mbui mm -hmm. en Jack Kadere kata kiero dereva bila tuktuk. Dereva bila tuktuk. mano mano nyiso nango? Hmm? Mano nyiso ango mine yiero nying mar Jack Kadere ni endi? Jack Kadere. Mm. Mm, Jack Kadere. Mhm. Nyinga ma real mhm. en Jack. Mhm. Koro Kadere no to jiema nomedo. Nyingi en Jack. Mm. To nyingi mano nyingi ma real to Kadere jomoko mano medi. Bisebedo ka ineno ga movies moko mag uh, DJ Afro kama indi? Eh, kanye ma noaye? Jack Kadere nikech eh, kane pod atin ahero movie go kimaga bende Afro nowacho ni Jack Kadere en jagono mariembo nyamburko e rang'iny mamalo. Mm. Eh, mapiyo piyo nya in wuod kanye? Ato an wuod Awendo. In Jack Kadere ma wuod Awendo. Mm. Uh, tich mari ma bende miyo ji nyiero ka itero jothum mopogore opogore e classes nochakore higa mane? Mm, tijno nochakre ndalo Ne en ndalo mane cha, ndalo siasa cha, ndalo last year, ne en last year. Ndalo siasa higa gana ariyo kod piero gariyo. Mm. Ema ne ichako itiji mar bende tero jo thum mopogore opogore e classes kaeto bende i- i- iwuoyo kode kaluwore gi gima gi- gima giwero. Kamano. Ere gima nobiro e pachi mondo bende ichak tich mar wuoyo gi jothumbe e classes nindi? Naneno ga content no jomoko osebiro go, jomoko wuoyo gi josiasa, jomoko wuoyo gi jothumbe mek Kiswahili ka. To mek joluo gi aneno ka onge ng'ano osebiro gi idea no. Eh, koro aneno ni kakele apano nyatemo. Nineno ni ne nitie gima iluongo gi dho kisungu ni gap nikech ne onge ng'ama timo wachno endi e dholuo to jomoko ne timo ka oloso gi josiasa mana e dhokno endi mar oswayo kata kisungu, dho wagunda. kamano. Aha, to er, kane ichake ing'e ni seche mochako gimoro inyalo neno ni gini seche moko n- ni- ere kaka nochalo nichaka chaka tichako wuok dichiel koso nichako to yani iyudo ka tich tek Eh, mano makoni ni nachakeno mano ok chieng' manachake mano ok chieng' mane ichake Mano ok chieng' manachake. kara nichake karang'o Ma- mano nachake content ma koro ji ong'eyagono Mhm. lakini koro Timo wach mar TikTok kata kuma ji ochako nena en mhm. gino nachako chon 2020 kocha. 2020 higni adek sani mosekalo. Mm. Ema ne chake tim mar bende wuok e niang' kisiemo wang'o dongo swag. Kamano. Ang'o miwuok e niang' mana kisiemo wang'o dongo swag. Chon ing'eyo ni idhi e classes, niting'o buk ka in e class gi chok. Tinde aneno ma kiwuok e niang' kisiemo wang'o dongo swag kuom gimomiyo eh, bende ojachok ni ih

Ah, ma ma ma ma angolo ma original. Ma angolo ma original. In fact, in fact ko onge to video ok nya trend. Ko onge to video ok nya trend. Eh. Gi lawo go gudu nikech ng'e lawo ne kasane to aneno Jack Kaderi. Kamano. Gudu be kaneno to en Jack Kaderi. Ma Jack Kaderi brand. Mm -hmm. To igombo ni weche kod kimag comedy magi gigoro kanye kata bende kete ngas mane sani ndi kadipo ni nyalo kawo comedy maketi e lweti. Igombo no gig kanye. Kuma pod ogike, kuma wadano ogike, Yeah. mbele pod bor. An akono ma jo mbele pod pod pek. Koro akono Mbele ma- pek. Eh, akono ma ma fans na ni gimed ikre nikech gik mabeyo biro mbele. Gik mabeyo biro mbele. Mm. To be isebedo gi lek mar samoro tiyo gi jagono ma bende nobedo kaka Role model en ng'ano ma seche moko kineno to chunyi gombo ni ibed kaka en. En ng'ano ma nomiyi moral mar donjo e sector ni endi mar bende miyo ji nyiero. Inyalo paro ni nitie ng'ama nomiyi mijing'o kata ma nineno kotimo gimoro maber momiyo idonjo kama sani intiere ni endi. Jogo to ng'eny. Kanyalo kwano ariyo ariyo adek moko. Ok ok adwa mention gi sani. Mm. Ok idwa mention gi sani. To igombo ni mondo i collaborate gi ng'awa kata bende chieng' moro ka iyudo thuolo kata ka inyalo yudo thuolo to igombo ni mondo ilos eh, comedy gi ng'awa mbele kaendi? Ing'e ni kapok imanyo ng'a ida losogo, kuong ilos mari. Kuong ilos mari. Mm. Koro adwa ni akuong alos mara. Ka to ok amanyo ng'at machielo, to ng'ano bobiro manya mondo walos kode? To Jack donge iseloso kari? Sani in gi followers adi e TikTok kacha chande? Iseloso kari? Ah, macha pok aloso. In, in ga di followers adi ka sani? Gicha apa ni en 126k kanyo. 126 tiparo ni mano pok ichopo? Gicha tin ya. Ah, isechopo, Jack isechopo. Gicha tin. Ah, ah, ok otin, namba no ber. Oh, Namba no ber mokalo. dong En mana katemo, En mana- wadwa nomedre okal kanyo. okal kanyo endi Ah, penjo machielo jak en ni jothumbe gi kaneno ka seche moko itugo go marinas seche moko in ka kwin ichogo samoro isoko wang' inda samoro isoko wang' odongo ok ang'eyo ni gin be gisemanyi ma bende gimiyi kata puoch gi kata, kata, kata bende giduoko lwedo kuom tich maber mitimo Mm, nitiere moko maduoko lwedo lakini joti- jothum tiji tek sawasawa. jothum chendo Ah, jothum chendo. Gin giwe mani koro jothum chendo sana. Uh, kuom ranyisi eh, gichendo nade nitie ng'ama osemanyi ni jak timna advert moro kaeto koso ma ok omi gimoro koso isebedo mana ki imiye imiye ong'ere to onge gima osetimoni ah thothgi asemiyo ong'ere to onge gima gisetimona mm -hmm.

ineno ka video no be en boring nikech ji oseng'iyo kode e iye kanyo. Koro nyiso ni sama itero nyithindo e klas to nyako dongo bed e klas ni. Nyako bedi en e class prefect. Wuo nyang'eye class prefect. Mm. Koro nyiso ni ok onyal koso video ni moro amora. Kokosi. Mano endi iluongo kanyo endi ni ah, bende yiero mar ng'e jathum mari kawuono akelo ni kaendi jagono ma bende isebedo kineno mana karony kawuok ei niang' Jack Kaderi wuod Awendo jagono man gi lony mararieya mar keto jothumbego eki ah, mopogore opogore klas achiel kaeto bende oloso kodgi dhok achiel kawuono wan kode kaendi nikech aneno ka bende sama wawang'o kaendi Jack Kaderi igombo ni mondo bende aha nitie jomoko ma ok ang'eyo ni pok aneno ki deal kodgi sana. Ng'egi. Ok adwar mondo atuom nyingegi. Jomoko tihero sana kaka koro Odongo Swag to class prefect. Be nitie jathum mosemanyi monyisi ni ah, an be meda class? Ee, nitiere upcoming moko mosemanya. Mm. Upcoming go gimbe nyaka watajgi ataja lakini gimbe tijgi we bet matek ahinya. Eh, gigole gimoro. Ee, upcoming ing'e niya, Timo ne ng'ato advert dichiel ok ong'iso ni koro en celeb osechopo. Ah. Ng'ato iyudo kisetimo ne advert achiel, mhm. owe ni koro achiel no ji dhi nene Kenya te koro osebet celeb. Mm. Advert itimo continuous to gimbe gibed jok ma gitiyo matek gitiyo matek eh. eh koro imedo mana kwayo gi ni gimed mana keto kanyo endi kinda kik ni timo ne achiel to koro giwene gisechopo mm. mm. Ee, koro ginyalo medo biro, gibi abiya nikech ka platform ni en ma, mar konyo ji te mondo ji te odhi mbele. Mm. Mm. Sani is- isebedo ng'atno endi ma bende ji ong'eyo mokalo. Be iyudo kata chen, eh, thuolo mar donjo e chenro ma opogore opogore mar tayo nyasi ma opogore opogore. Ok ang'e ni be in gi thuolo mar timo kamano endi. Be ji manyi ni omara bi tana e chenro ma kama endi? Mm. Mano to pok achako. Lakini ng'at moro amora ma nya dwaro, onyalo manya. Nyalo manyi. Koro ni mondo wadhi mana kaka inyalo manyi ma yudi kanyo endi. Inyalo ng'isogi ni TikTok kanyo iluongi nang'o, Facebook nang'o, YouTube nang'o. Kaeto bende namba ni mar simu ka inyalo miyogi bende nyalo bedo maberie mokalo. Mm, TikTok, YouTube, Facebook en Jack Kadere. Nyinga nyinga chielo kamano. En aena Jack Kadere kamano. Mm. Eh. Kaito namba ni maro ngwe yamo ji chinga masa moro gombo ni mondo olimie kata idhi tim ne gimoro. Namba na to in fact namba no en mar tich kende. Mm -hmm. Kiki goch ni o oh, mm -hmm. adwa ni walos kodu tugo. In fact ji owe luongo gini ni tugo. Ni ngato oro ni Ne bwana adwa ni watuge kodi. Ya- Watuge Yaani yaani odonji tiji oluongo ni tugo. gikia ni ma tich yawa. Oh. No, gini ok ni waloso tugo, wada tiyo. Mm. Eh. Koro Koro migina- namba mar tich en 07 13 Nono abiriyo achiel adek 13 achiel adek 89 Aboro ochiko. 52. Abich ariyo. Mm. Mana kaka wacho kanyo ni nyikwa Ramogo Ajwang', kik ibed ni ikawo tijno endi mar bende Jack Kadere to iwacho ni mano tugo, mano ok tugo, mano tich. Nyikwa Ramogo Ajwang' mano ema kelo giko mar bende chenro mar ng'eyo jathum mari kaka bende watime pile kaendi e chenro endi mar bende kanyo mitayo ni kod Anna Ajwang' Junior e AJ TV kaachiel bende gi AJ Media. Warom kanyo tielo machielo kama bende abiro medo keloni kanyo endi jothum mopogore opogore ma bende wuok e pacho kaluwo kaka kawuono ni endi Twago tach e tend piny owacho ma Homa Bay. Nyinga en Ajwang' Junior. Ok anyal or, atimo research mara gi discipline. Sawa. Nok adwa ng'ado ka.